mbada unongosvika mumba pevanhu wakupinda mumba mevanhu usina kana gogwe unojamba geti harinakwanisira ku ranga rakavharwa hapana
ka taura problem yenyu chii chiri kunetsa muri kudei panapa oh, titisimukeemaona
Yes! I remember afana. Ndakuziva iwa numuna. Mbana uchiri kurememba kuti ndakakutakura nelift rangu iyoyo newe muri two mukandikanda ri pahwindo hamutsirimira pano
hapana

kwete kumhanya kuda kutaura kuti hii wati unotaura nevanhu vakuru zvakanaka mudhara wangu paye takakanganisa ndotika okay so mudhara wangu paye takakanganisa usina dzungu raunaro iri unotaura zvakadzikama mudhara unoda kumhanya tinokumhanyisa hazvo musadaro mudhara takakanganisawo ndoo zvinotaurwa chete manje anditi katakadzikama eh. zvondoita vapfana vangu iyo ifamhanya manje
Ari pabasa izvezvi. Sana itotsvaga wapfana ndikutoda wangu wakadzi two vachange vadyara wokuroora. Tikuda vasikana kana madzimai vachashanda mugarden rangu vachidyara makarotsi. But hamuzowada here mubvunzo kamanje. Yombara hauna kadzi yombara une mweya rima. Utaurawo semunhu angu utaurawo. Yombara usaite mamhepo neni wanzwa.

Tinofanira kuteedzerana tichinzwisisana kuti munhu nemunhu ari kuda zvipi handiti? Yes. Okay.
Kuzvilanderi.
Ngatori badza iwe. Boys. Boss. Waswera sei mbana? Ah, ndaswera sharp. Eh. Mbana anoziva basa zvandinoda. Ah. Unaona? Pachitanga ipapa ndiye mbana anga ine basa. Zviri sei mnuna? Ah, zviri kufamba. Ah. Ah, ah. Ikoko bonjisika.

Nakusa maonye na ya nas. Namhlanje sifuze sifaka ama onye nda. La la la. La la. Ngara ngara usina twise bvunza. Anoti unobvunza. Mati mimi.
Ngara munotakwa chi. Ati takwa ku.
Nasi parikuwa 5.

madonitsvagirawo mwari watii iwe ari kutaura ndini andii kana wakutonga pano bonyisi wotaura kuti ndiwo wavice boss wepano andii yataura akusi kutonga kana ndataura ndini ndenge ndataura andii ya ndiri kupanzwa right ngatitangei basa vakomana torai mapadza tichitaura tichisenza tichiita basa andii ngatitangei basa tonzi

wo ini ndomira manje pei yangu yeshota yako yawanda iyo ndawatora badza wamana kana matoya pana painda kutotonga musada kuda kuita zvenyu mega handiti ka Okay. Boss, ziva pako ziva chigaro chako handiti Handiti. tonga pano ndiyani ndimi maona manje Handiti basi, handiti basi.

Tamba taraka ukanzwa takunzi nyimo wakudedzwa nesene muzita kune muri akutyisa kundiro wamunhu mukuru ndiroi basa ndiroi basa hapana isu takatoposa tadzingwa pauniversity nyaya yegwara chirungu zvikanzi ivai pano tsano munopedza madegrees madiploma nemabachelors echirungu hanoni mati kwatambotiraiwa kuda kuitwa dictionary rechirungu vanuna Vakazoona kuti hakuna dictionary rinotaura hanti mama. Ha? Eh, pasai pakaoma.
Pakaoma. Pasai pakaoma.
Zvakafana mune power.
Atite. Ah, atite.
Atite. Takapenga, takapenga.
Kanaka wanu. Pane vainzi vangu vandinawo vari kubva kuNigeria. I think as from today ka. Ngatimutange kutaura nechirungu yedu munozoona kuti